Have you looked at the car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? You must hide the knife. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Don't tell anyone.

Must she wear a wig? Yes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Did you tell them? Yes. Ddedais di wrthyn nhw? Do. Ddedais di wrthyn nhw? Do. Ddedais di wrthyn nhw? Do. Have you listened to the program? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? I am going to walk the dog. Dwi'n mynd i fynd â'r ci am dro. Dwi'n mynd i fynd â'r ci am dro. Dwi'n mynd i fynd â'r ci am dro. Do you dream of her sometimes? Yes, every night. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos.

It's difficult for them to see the car. Mae'n anodd iddyn nhw weld y car. Mae'n anodd iddyn nhw weld y car. Mae'n anodd iddyn nhw weld y car. Tell him to bring his dog. Dwedwch wrtho fo am ddod â'i gi. Dwedwch wrtho fo am ddod â'i gi. Dwedwch wrtho fo am ddod a'i gi. I am sure that they are listening to us. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwrando arno ni. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwrando arno ni. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwrando yn yna. I walked the dog. Es i ar ci am dro. Es i ar ci am dro. Es i ar ci am dro. I am going to invite him.

What's wrong with the dogs? Why are they barking? Be sy'n bod ar y cŵn? Pam maen nhw'n cyfarth? Be sy'n bod ar y cŵn? Pam maen nhw'n cyfarth? Be sy'n bod ar y cŵn? Pam ma' nw'n cyfarth? If I was smaller I could live in a box. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, 'swn i'n gallu byw mewn bocs. Whose socks are under my bed? Sane pwy sy dan 'y ngwely?

Ask them for help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Gofynnwch iddyn nhw am help.

Send them my regards. Cofio fi atyn nhw. Cofio fi atyn nhw. Cofio fi atyn nhw. How many of them will be there? Faint ohonyn nhw fydd yna? Faint ohonyn nhw fydd yna? Faint ohonyn nhw fydd yna? Dad, the devil is at the door. Dad, mae'r diafol wrth y drws. Dad, mae'r diafol wrth y drws. Dad, mae'r diafol wrth y drws. Go to the vet and ask him.

Tydan nhw i mi. I wouldn't have been able to solve the problem without her. Faswn i ddim wedi gallu datrys y broblem hebddi hi. Faswn i ddim wedi gallu datrys y broblem hebddi hi. Faswn i ddim wedi gallu datrys y broblem hebddi hi. We were hidden under the bed. Or, we had hidden under the bed. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Do you want to speak to someone that speaks Welsh? Dach chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Dach chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Dach chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg?

They shouldn't look at each other. Ddylen nhw ddim edrych ar ei gilydd. Ddylen nhw ddim edrych ar ei gilydd. Ddylen nhw ddim edrych ar ei gilydd. How much do they owe us? Faint sydd arnyn nhw i ni? Faint sydd arnyn nhw i ni? Faint sy arnyn nhw i ni? Don't go through it.

How many years are there between you? 3. Faint o flynyddoedd sydd rhyngoch chi? Tair. Faint o flynyddoedd sydd rhyngoch chi? Tair. Faint o flynyddoedd sy rhyngoch chi? Tair. Look at yourself. Drycha arnat ti dy hun. Drycha arnat ti dy hun. Drycha arna ti dy hun. Should they look under it? Yes. Ddylen nhw edrych dan fo? Dylen. Ddylen nhw edrych dan fo? Dylen.

A be am y bocsys eraill? Os yna rhywbeth peryglus ynddyn nhw hefyd? Nag oes. A be am y bocsys eraill? Os yna rhywbeth peryglus ynddyn nhw hefyd? Nag oes. A be am y bocsys eraill? Os yna rhywbeth peryglus ynddyn nhw hefyd? Nag oes. The person she is looking for is invisible. Good luck to her. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. One is more expensive than the other but there isn't much difference between them otherwise. Mae un yn ddrytach na'r llall ond does fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall ond does fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall ond does fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. The Captain Saw America but he didn't see Bidic. Welodd y Capten America ond welodd o Moby Dick. Welodd y Capten America ond welodd o Moby Dick.

Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. If only you had told me, I would have prepared something for you. So ti mond i deitha fi, so ni wedi paratoi rhywbeth i te? So ti mond i deitha fi, so ni wedi paratoi rhywbeth i te? So ti mond i deitha fi, so ni wedi paratoi rhywbeth i te? The person they are looking for doesn't exist. Good luck to them. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano fo ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano fo ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano fo ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Which of us two is the other? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? The one is useless without the other. Mae'r naill yn dda i ddim heb y llall. Mae'r naill yn dda i ddim heb y llall. Mae'r naill yn dda i ddim heb y llall. The document that you are looking at is confidential. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol.